السلام علیکم ویور کیا حال چال ہیں امید کرے سو دوست احباب سب تندرست فٹ فاٹ ہوسن تساں دے دے پے وے یوٹیوب چینل سلیم کھو کھیالا پیارا جی آپ پاک ویلیج لائف دے خوبصورت جے نظارے اس ماشاءاللہ ویور گال ہے ایویں تساں سمجھو جی میں صبح صبح دا ٹائم ہے آ گیا سے ساں واپس اپنے ولاگ دی طرف خوبصورت جے نظارے دے پیارے پیارے سریکی کلچر دے ٻیور سنگت گھر گال بگال گھر بیٹھیں تھے تے اللہ پاروں خیر ناشتہ نوشتہ کرینے ناشتہ کر کے چلدے آں باہر کھوکھے تے کھوکھے تے چل کے تہاکوں ماحول ݙکھینے خوبصورت جیہا ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے چیک کرویسوں تساں سارے نال راہسو جتنی وی محبت سپورٹ کریسو تہاڈا تہہ دل توں شکر گزار ہیم ہفتاں کریندے پئے وے پہلے وی تے جتنے وی یار دوست احباب ساڈے چینل تے نویں نویں ہین تے ساڈا چینل سبسکرائب کر گھنسن سبسکرائب کر چھوڑن فالو کر چھوڑن شیئر وی کر چھوڑن۔ سکرائب فالو شیئر کرن نال ساڈے دل دی حوصلہ افزائی تھی ویندی تہاڈی محبت ساڈے نال رل تھی رل ویندی لیکن بھرا تہاڈا سپیشل پرسن ہے تے ایندی سپورٹ تھی ویندی تہاڈے ہک سسکرائب نال ساڈی سپورٹ ہے تے باقی میں نال آسے ہو پیار محبت کرے سو ویڈیو سکپ نہیں کرنی ویڈیو سکپ کرے سو تہاکو سمجھ نہیں لگنی کہ اساں تہاکو کیا سٹوری سنائی کیا سٹوری نہیں سنائی چل کے باہر دا تہاکو سرائیکی کلچر دا ماحول ڈکھینے سرائیکی کلچر دا نظام ڈکھینے

لیکن پوری ویڈیو واچ کریسو تاں کو تاں سمجھ لگسی کہ بھئی تاں کو اساں کیڑی سٹوری سنڑائی ہے کیڑی سٹوری نی سنڑوائی اللہ پرو خیر ریڈی تھے بیٹھے ہیں لش پش کیتی بیٹھے ہیں چلدے ہیں باہر چل کے روزی روٹی وی کرینے ہیں تے اپنا اللہ اللہ وی کرینے ہیں اللہ کو وی یاد کرینے ہیں تساں وی یار دوست احباب دیس پردیس آلے اللہ کو وی یاد کیتا کرو دیس پردیس آلے کوں سارے کوں سارا محبتاں بھرا سلام تھی گیا تے جتھے وی رہو ہسدے رہو خوش رہو مسکراندے رہے کرو باقی اللہ پرو خیر ولاگ تاں کو لیول دا لگسی ولاگ دلچسپ کریسوں ماحول آلا ولاگ بنڑیسوں اج

ویور ٹرین ویندی پی لوڈ گاڑی ہے تے بڑا یعنی کہ نا زور مار کے ویندی پی ہے یعنی کہ گیئر بدلینا پیا جو آپ دا ریس دے کے ویور سمجھ نہ آوے تو سرائیکی دی سخاوت ہے کیوں کہ ریس دے کے گیئر بدلینا پیا ہے تے میں آکھیا اپنی سنگت کوں سنڑواواں ایندا ساؤنڈ کیسا زور لیندی پئی گڈی تے اے ٹرین بہت لمبی ٹرین ہے کیونکہ اے سامان ضرورت دا یعنی کہ سامان ہوندا جو کنٹینراں جو باہرو پارسل تھی کے آندے غیر ملک دو مال اے او اے بندرگاہ دو بندرگاہ دو ٹرین تے ٹرین تے ول ساڈے گاؤں دے وچوں تے گاؤں دے وچوں سیدھا چل لاہور اگاں دا نہیں پتہ کڈے ویندی اے اے لاسٹ بوگی آ گئی جیندے پچھو ٹی ٹی بیٹھا ہوندے۔ ٹی ٹی لا لو گن مین لا لو جو وی سمجھ لو او بیٹھا ہوندا ایں لاسٹ بوگی اچ پر لے نظارہ ہوندا پیارا ہے ویور اے ڈیٹھا کرو تہاکوں پسند آسی سارا سرائیکی کلچر دا پیارا پیارا خوبصورت جے نظارہ گاؤں دو گھر دو باہر تھا آ گئے اسے ویور تے گرمی دا ویدر فل گرم ہے کمال ہے لیول دا ہے تے ایڈو بھائی اور یو سامنے شربت دی ریڑی وی لائی ہوئی ہے چوک تے تے پرلی سائیڈ دے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے جانور وی چکدے ودن تے اساں اپ دے کیبن دے وچ کھڑے سے تے گرمی فل زور آندی ہے ویدر گرم ہے اج ولاگ دیکھ سو کیسا بن دے خوبصورت جی ہاں تے جی سٹینڈ دے گڈیاں ٹیکسی ڈرائیور کار ایرا وغیرہ کیری ڈبے سارے لگے ہوئے ہیں گرمی کہیں آمنے بھی بر سواری نے بس اللہ معاف کرے جہن دی کوئی پرابلم ہو سی پرابلم دی ضرورت ہو سی وہی ہی لے ویسی گڈی کو باقی نال نال نال نال میں جڑے رہا سو ماپتاں کرے سو رہن دے پیارے پیارے سرائیکی کلچر دے خوبصورت جہاں تک اساں ولاگ دکھے سو رہن دے ویلیج لائف دے پیارے پیارے کیونکہ سارے کول خوبصورت ماحول نظارہ سرائیکی دا ہوندے راؤ نال نال تے باقی ڈکھینے تاکو پیارا جائے وی لاگ۔

ویلکم ٹو بیک ویور اگاں آ گیا سے ماشاءاللہ انجوائے کروائے تو اگو سریکی کلچر دا سریکی ماحول ریلوے سٹیشن دے ودے ہیں خوبصورت جے منظر دے میں کہ اپنی پیاری پیاری سنگت کو ماحول دکھاؤ پیارے پیارے اور خوبصورت جے ویلیج دے نظارے اور تو پسند آسن انشاءاللہ تے ٹرین گاڑی دے پٹڑیاں دیتے پے وینا بہت ساریاں ڈھیر ساریاں ٹرین گاڑی دے پٹڑی دے ویندے پے کرکٹ دے میچ دے سیدھا تو کو لے چل دے ہیں کرکٹ دا میچ انجوائے کرینے کافی ٹائم دے تو کو کرکٹ دا میچ ویور کہنا دکھایا ہے تے اساں اج کوشش کیتی ہے کہ میں کہ چل کے تو کو تھوڑے پیارے جے سنگت کو ویوراں کو نہ ماحول دکھاؤ کرکٹ دا سورج دا غروب تھیندا پیا سورج وی پیاری ماحول ݙیندا پیا تے پیارا لیول دار نظارہ لگدا پیا سورج دا تے یار دوست احباب بھی تے سارے کرکٹ کھیݙݨ آئے ہوئے میں کہ چل کے اپݨی پیاری جی سنگت کوں بھی کرکٹ دا ماحول ݙیکھاؤ کرکٹ کھیݙدے پئے لیکن اساں وچ کیا نہ ویسوں وچ کنی بال لڳݨ دا وی خطرہ تھی سڳدے مسئلہ مسائل ݙھیر تھی سڳدے اتھاں دور توں ٻہہ کے تہاکوں انجوائے کریسوں سامݨے پچ ہے خوبصورت جئیں پرلی سائیڈ تے گورنمنٹ کالج وی ہے سکول وی ہے تے سورج اتو بڑا پیارا لگدا پے تلے کرکٹ کھیڈدے پن اتو سورج غروب تھیندا پے تلے نال گورنمنٹ ہائی سکول ہے پرلی سائیڈ تے عید گاہ ہے خوبصورت جے کافی سارے یار دوست احباب ساڈے گاؤں دے سارے لڑکے اج اتھاں شفٹ تھی گن پرلی سائیڈ تے پہلے کھیڈدے ہن پہلے والے ولاگ دے وچ ہن اتھے کھیڈدے ہن کرکٹ تے امید کریس تہاکوں ساڈا سرائیکی کلچر دی سرائیکی ثقافت پیاری لگسی پسند آسی خوبصورت جے ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے اور سورج غروب تھیندے دے نال ڈیسو اجازتاں۔